Hello. Makadii zvenyu? Muzise makadii? Mushe. Mm.
Kone ndiri kutsvaga ukamuna anokwanisa kundibatsira kutakura matsaga angu ndadzikisirwapo nekombi saka matsaga angu ari kurema ndokupai dhola. Dhola?
Mm. Mbaita basa sisi. Ah, munochiendei? Mwara kukomborerei? Ko zvamunenge muri kuchema? muri right ita basa sisi ko chii
chii chiri kunetsa taurai tibatsirane kamukoma ndanzi try more eh unogaroka kuchiredzi kuchiredzi
saka kuno muri kuitei unogara kupi kunoko imberi yakaenda nesoil erosion hezvo yakugurwa nemvura shame
saka izvezvi muri kugara kupi muchirara kupi
pane vanhu vanga vachida tibatsira vakatisiya vazasapo bhazi ndoparakafira vatoti kuti tionei kwekutamba mdara wangu akafa pakaitika mafashamo Shame, shame, shame. Very sorry. Ini hangu ndogara paline repasera apo. Saka munokwanisa kundibatsira tinotakura masaga ma then ndozokubatsirai munozouya kumba kwedu ndichakuradzai pamba pedu mozouya ndogona kukutsvagirai one two zvekuita ndozokusaiwo mari mwari kukomborerei sisi ha musatende zve ha mwaita henyu basi ha musatende mukoma wangu hanzvadzi yange yange yasereri wani yakarova nemheni nezuro ah, zvinowanikwa nzvadzi chiregera uramba uchichemako hmm. chiandei tinotakura masaga ungowadya hmm. manje
nangodya hmm, mangowani ane ndobva ndanokutsvagira chikafu

ndonzi trimo maona sinombobvunza zvangu ndokubatsirai nei mm, ndovanogara sisi ema
ema ndiani ndiani what's going on ah, meno iyoyo hi
hello maadini did right how can i help you mm.
ndo vanogara ccm yes okay um, ndonzi try more okay ungatangwa geze iwewe no it's fine ndokwanisa kusara ndichitaura naye you can go okay tobatsirana sei yeah so ndakataura nasis emma
eh, vachiti ndo panapa pane ndokwanisa kuuya kuzobata bata
naemma mamakasangana kupi
um, pakusero pamuroad inobva kutown Alright, alright.
Ayo, it's okay. So, I think zvatingakwanisa kuita nditi Emma for now hapa but you can come inside then you can wait for her tonzwisisa kuti how far Hmm. Mm. It's okay. fine. You can come. Ndandine something changaizvona ndichiita so you can come and sit and ndokupa drink kana mvura.

kuchechi you know so iwe ndandine something chandanga ndichida kubvunza handizive if you can help i don't know ndine this guy wanda ndichidanana naye and so anga achingondiignore anoenda ake kubasa and stuff but anga achingondiignore is too busy for me handizvinzwisise hameno kana une any advice yaunokwanisa kundipa tongoti watongofendi yangu so toti chii wati chichii sori handonyatsonzorora tichinda ndakangokutarisa wati chii alright so i was saying mm. ndine mm. boyfriend yangu yandandichidana nayo he's too busy for me pese anenge achingoti ndiri kubasa hauye uzondiona ingori love yepafoni i don't know if you can help pamwe ndatoona munhu anokwanisa kundibatsira ma chikuyo kudai yeupi yekubvunza nzi woita sei na here kana kuti womuda sei kana kuti Iyo pane problem ndepapi tisati tange. Pane problem ndepekuti is too busy for me. Yoda attention.
Mm -hmm. Obviously hapana musikana asingadi attention. But chandonzwisa pa love ndicho chinhu chese chaunoda chinhu chaunoisa time pachiri. Waibata zvaunofanira kunzi iwe kana uchida kutamba bhora. Unospenda time yawanda uchiona bhora, uchitraina nezvebhora, uchisapota bhora, uchitsvaga nezvevanhu vebhora, you understand? Yes. Unoisa effort.
Saka kuna munhu anonzi unless kana munhu ari munhu anoda kutoita kuti build or career yake pazvinhu zvaari kuita kana tomboti ari kuda kuto lese anoita zvekugadzira mafoni lese munhu anoda kutoita kugadzira zita muindustry yaari
kuti akwanise kuzonyatso kupa attention yaunoda futi zvinotoda mari maybe atana naye atime yacho yekuisira meseji so ufanira kungoconsider sanga tanga wamubvunza waiza kuti wewechi okay. unenge uchimbonyatsoitei then chi relationship kuma last inozobuild ne communication okay, thank you mm. hey. but hey, eh, sisi wako manje ehe vaita sei ndikuperekedza mashof todzoka
Sis Emma, mama muri kupi? Ndandangobuda mboya waya. Katinka. So, andiziva hangu kuti unomona sei our garden boy but she's a very good guy and um, ndaishitaura naye makuseni pawamsiya. Mm. Mm-hmm. Ha, untonyakuona kuti even reasoning capacity yake ka kungoshaya zvake but that guy ka is very mature i just pray that in life angoonawo zvaanoda hake like ainawo maadvise andipa zaifonot ehe eh, eh, pane zvekuleka zvazvo but is a nice guy

It's fine, it's fine. I wonder why. Mimi ni mende sere vichi kwa wewe.
It's fine. Mimi ni mwana mpa mimi wangu. Thank you. Tabasa. Ndi bise ya kwa nyongo ashibitsa. Timpe yakachena. Anti ingori mvura chete. Anenge akutsvaka kuri kupisa uko. Mimi ndishinomupa mvura.
Mvura. Kunomupa mvura.

Tanzi try more. All right, try more. Waswera boy. Ah, ndaswera mubatike munenge muri kubasa. Tende kubasa kumbotsvaga mari kana. Ndakugira mvura yekuri kupisa ndonoti zuva racho. Oh, amuite basa. Mm, ah, mutende zvako. Mino chikafu uri bho wadya. Wambodya. Yeah, nambopiwa na sisi va. All right, all right. Yeah. Ah, it's fine. Saka you uri mu relationship here wakaroora here une mukadzi here? Ah, ah. Dongozi yangu. No, handina. Hauna.
Mm. That's okay, that's good.
ya kanini hangu handisati ndaroorwa hamusati maroorwa mhm. eh.
mutongotsvagawo mutongotsvagawo mm. ah, saka sorry pandikononge iwo neni togonokuta chinhu bo bcause iwo risingwi ndrisingwi Anantu uri kuzviona sei? Uri kupona sei?
Ah.
ah, feel free zvako, usatye hapo. Feel free. Kana ndombokupa time. ndozodzoka ndichinyatsonzwa kuti uri kufungei
alright hayi mbo alright iri bho chaimo ndikambopinda mbo chakuigira juice mai manje
juice juice
alright thanks

Ndo magai zangu. Iripo.
Nyaya ndavinga isandi iyoyo. Uh, degree. Nda we need to talk. Eh, it's okay.
We need to talk. Kana chitoroni wega ah, concentrate. Saka ndote sei? Ndo mbomira ka romborasa degree sina. Ini nawo ndipe time, awunipe attention, awu communicate neni. Nyaya ndavinga pana vanhu kuti ini nangu I think we are done. Ndaneta, anchada. Aiwa. Anzita. Honestly, ni question ndainzwa nditi but vanhu varamba ndikaka kuti like aiwa kangani ndichikutsura nyaya kuti aucommunicate neni eh, aundipe attention unoswera uri imomo muri kuiteyo aiwa zvezvichitika ndika foni dzangu dzinichibirwa ndikubirwa foni dzangu kana anei nazvo andikuona kafoni kawanditingira ka last foni degree anei nazvo kapoketi kaka nei nako chengeta kanabiwa ka eh, eh, it's okay apatorina foni kuti ndikuto ndikuto contemplate iripo degree ini nangu i think i'm done anchada anchada ah, kana muda kunyengererwa ka atokona kuregedza kunyengerai futi ka andika ndiko rizila apa muchiri makamira futi apa mandiramba uyai nerizila buti digiri ah, ndainga tirowe dust Zvondiramba kuti unoda kuti haida kuti ndinyengerere munhu inini haa marasta itire iyoyo ayo. Budi! Ipawo Rizla!

Mvura ineyi ndivhii. Hakuna munhu. Handii akupa mvura yekugeza. Ndivhii hakuna munhu. Ende vhika. Vhiwe. Vhii. Iwe vhii. Shongesere munhu mvura zvinhu zvinovava mvura yekugeza. Ndatadzeiko chiko naye uri kupopota chichi chauri kupopota. Hausi kuona mukomana ari kuchema kuti wamuisira zvinhu zvinovava. Try. Ari eh, kuchema, ari kuchema. Hameno kari kuti ari kuvaviwa. Andi ndamisira mvura anga achigeza ndikati let me be nice. Ndikamisirawo mvura. Iwe wachimbomuisira chiko mvura yacho nekuti unomuda. Iwe haumude.
Iwe haumude. Akakuti ndomuda ndiyani? Iwe

Emma une shuwa. Unozoita ka innocent kai. Wandiona pai na iwe.
Wamona pai izvo yausu nyara wamona pai kuita sei? Chi asi na iwe. Chi. Chi wakagarwa nei chaizvo chaizvo. Zvakaoma. Zvakaoma zvei? Uri selfish ukunzwa. Uri selfish Emma. Ah, Uri selfish. Uri selfish. Uri selfish.